Il-persuna hija dejjem relazzjonali. Jiġifieri inti tikber fir-relazzjoni mat-tifla, inti tikber fir-relazzjoni mal-mara, inti tikber fir-relazzjoni mal-kollegi, inti tikber mm-hmm. fir-relazzjoni mal-ħbieb. Mm-hmm. U dawn ir-relazzjonijiet ehm, l-istess mistoqsi, l-istess punt li għajjim naf fit-terapija li inti għalkemm tkun it-terapista qed tipprova tajn il-persuna l-oħra, fir-realtà f'dik ir-relazzjoni nifisa Int ukoll tikber. Jiġifieri there is this mutuality. U in some way, shape or form, this mutuality isa tieħdok pass il-qudiem. Jiena nista' nsejħilha li it makes you closer, tqarbek, tqarbek tajt bil-Malti, mm-hmm. lejn is-sens divin, sejjaħlu li trid. Ma di li fil-bidu kont qed nsejħla xi ħaġa ikbar. Tista' sejħilha l-univers, sejħilha li trid, imma hemm traġit. Ħana qabad il-kunċett ta' tikber. Iva, jaġobni ħafna dik il-kunċett. Għax inti għad li għad li inti tikber f'relazzjoni ma' ħaddieħor. U hija marbuta wkoll ma' dak li kont qed ngħid fuq iċ-ċivilizzazzjoni, ċivilizzazzjoni iva. dejjem qed tiżviluppa. isom l-istess kunċett qed jidwu ma fuq livelli mhm. differenti sewwa. Mhm. Tikber, imma mlejxiex, fej sejjer. Trid ir-risposta teoloġika? Eh, eh, Għamin, imma risposta teoloġika risposta sempliċi. Iġifiri, once mhm. again, ir-risposta teoloġika hija li tikber lej Alla. Għaliex? Għax ir-risposta eh, it-teoloġija. Ma tista' tieni risposta teoloġika li għalhekk qed ngħidlek it can eh, seem like jiddiġerija um, jista' jiddiġerija xi li huwa agnostiku. Ma sibx li għadni agnostiku, ma donna nasib li kredenti. Alright, se naraw. Ara, ir-risposta teoloġika nisranija hija eh. sempliċiment u nirrepetija fil-klassi miljun darba kuljum qed neżaġera ma forsi mhux biss. Għax hija dan is-sens ta' Why do we exist? Tista' tara int il-mistoqsija mill-lat l-ieħor. Għalfejn jien twilitt? Għalfejn twilitt int? Għalfejn neżistu? Għalfejn eh. teżisti l-umanità? Sewa. U teoloġikament hemm mistoqsija hemm risposta waħda u sempliċi. Għax Alla krea għaliex għax Alla jħobb. Issa, Alla jħobb u allura krea. U meta krea, imma dan il-punt, mhm. ikkrea wkoll il-bniedem li għandu wkoll libertà bħal Alla li jħobb. Allura il-punt tal-eżistenza jiġi li l-bniedem jitgħallem jikber li jħobb il-Alla. Very mhm. simple. Very simple, ġvi aħna fir-realtà għalhekk relazzjoni għax nitalmu inħobbu. Iġviri, It's very simple. Eh? Iġviri, l-evoluzzjoni fil-ħajja tal-bniedem mill-lat teoloġiku hija eh, eh, il-kapacità li dejjem qawwi jew saħħaħ il-kapacità tiegħu li jħobb. Jiena kieku jkolli nipprova niddistilla b'mod uber sempliċi iva hekk nippreżenta. Li titgħallem. Mod mhux uber sempliċi. U le, mbagħad il-punt mhux uber sempliċi tista' toqgħod titteoloġizza u din nimħabba iktar mill titteoloġizza. Anzi, ħannuħdok waħda. Toħodha fil-prattika, hemmhekk tiġi l-affari mhix sempliċi, għax mm. inti faċli tajt top, imma mm. l-imħabba hija kumplessa mens. Għamin mm, kif se jirnexxielek top, pereżempju, l-mina millek id-deni. Imma dak il-punt li tħobb, li inti titgħallem tħobb, anka dak li eh, ma tantx tixtieq tħobb. Mela, tlaqna?